Xotɔ ɖe so kesinɔtɔ la. Anɔ abe ƒe blaenyi yi woe va yi enea, ŋutsu kesinɔtɔ aɖe nɔ eŋegbenyigba ƒe du aɖe me. Ŋutsu ya kpɔ hotsui eteƒe mekɔ o. eye do ŋgɔ na Asanteʋa kple emegbe vaseɖe gbeŋkekewo mea, ame aɖeke mekpɔ ga abe eya ene kpɔ o. Ŋutsu ya ŋkɔe nye Kotɔ Desu. Vaseɖe egbea, eƒe ŋkɔ gali kokoko. Eƒle kluviwo kple kosiwo fũ ale gbegbe be eya ŋutɔ tso du na wo. Etu xɔ gã xɔ gãwo, eye ye ŋutɔ ɖu fia ɖe wo dzi. Le ale Yihotɔ ɖe si ƒe ŋkɔ ɖi ʋoo to anyigba katã me ta la, amewo tsoa dzronyigba dzi le didiƒe ʋĩi va kpɔnɛ, eye le eƒe ku megbe gɔ̃ hã, amedzrowo tsoa didiƒe Va kpɔa eƒe yɔdo ɖa kokoko. Ga, klosali, sika kple hotsui yɔ xɔ geɖewo nɛ eye wòdo ʋɔtru ɖe wo ŋu. Ŋutsu ya mevea ga ŋu abe alesi kesinɔtɔ geɖewo wɔnɛ ene o. Kesinɔtɔ geɖe la, nu nɔa wo si fũu, gake nuŋuveve vivivo nana be Womewɔa woƒe kesinɔnuwo ŋu dɔ o, womewɔa nu nyui o, wometaa avɔ xɔasi o, womeɖua nuɖuɖu nyui hã o, eye womewɔa dɔmenyo na ame dahewo hã o, ke boŋ wotsɔa woƒe gawo dea to ɣlani be ame aɖeke megakpɔe o. Wobe, wobe ɖe woƒe xɔwo me, xɔwo ƒe gogloeƒewo. kple gogloƒewo katã ƒoa asi ɖe woƒe zɔwo kple zewo me henɔa exlẽm dzadzadza be ame aɖeke megase yewoƒe ŋkɔ o. Mlɔeba, nu yi va dzɔ na emegbe lae nye be fiafitɔwo vana zã ɖeka hefia nua wo katã. Eye akɔfanu la zua konyifaatɔ. Agbagbladzawo ɖua sedavɔwo, agovɔwo, kple aɖaŋuvɔ gbogboawo, eye hũɖeɖe yɔa woƒe aƒewo me fũu. Kesinɔtɔ geɖe kuna eye woƒe ƒometɔwo mekpɔa kesinɔnuawo dzraɖoƒe o. Emegbe ʋĩi la, ame bubuwo va fua wo, eye woɖua wo funyafunya, elabe nu vevi mesea gbɔ ya tsina o, eye ne, eye ne wole dze siam ŋu hã la, tsi me kokoko yi ge wòala. Gbe sia gbe la, Kpotɔ Desu ƒe aƒe me nɔna abe ŋkekenyui gã aɖe ɖum wole ene. Edoa suɖui bɔbɔewo dzi, eye wòdoa alɔ kple dzidzeme va se ɖe esime ɣe dzena nyuie hafi wòfɔna. Hafi wòafɔa, subɔlawo kplɔa xɔwo me kple xɔxɔnuwo, eye wotutua xɔmenuwo ŋuti nyuie ale be nu sia nu nɔa dzo dam mamama, eye wokua tsidana ɖe tsileƒe nɛ henɔa eƒe fɔfɔ lalam. Ne fɔa, wokɔnɛ ɖe sako alo apaka me yia tsileƒe, eye ne le tsi vɔa, wogakɔnɛ va eƒe anyinɔxɔ me be eƒe afɔwo megaka anyigba o. Kosi alo ɖetugbi nyui eve siaa minɛ, doa atokota afɔ nɛ, eye wotsɔa avɔ gã aɖe dana ɖe abɔ. Emegbea, wodea sikakɔsɔkɔsɔ kple sikasigɛwo nɛ keŋ hetsɔa seɖatakpu ɖeka blaa ta nɛ, gatsɔa ɖeka dana ɖe kɔme nɛ abe alesi fiagãwo wɔnɛ ene. Ekema subɔlawo gakɔnɛ yia nuɖuxɔ me, afii woɖo kplɔ̃ ɖo kple nuɖuɖu viviwo, aha viviwo, lã tɔtɔewo, kpakpahe tɔtɔewo, dɔkpo tɔtɔewo, koklo tɔtɔewo, eye ɖahe wonɔa aƒemelãwo, nyiwo, alẽwo, gbɔ̃wo, haawo kple lã tata dami geɖewo ŋu, elabena xotɔ ɖe si meɖua lã ƒe teƒe aɖeke wu aklã, aɖe, kple dɔmenu bɔbɔewo o. Le nuɖuɖu kple nunono megbea, wokɔnɛ yia fafiƒe, afii kosiwo kple ɖetugbi bubuwo nɔa. ya gbɔ míele, eye hadzilawo, ʋuƒolawo, ɣeɖulawo, kple dzidzɔdonamelawo nɔa fefem na Kpotɔdesu henɔa modzaka ɖem nɛ. Bubumewo va nɔa egbɔ henoa nu kplii, eye agbeɖuɖu nɔa edzi ŋkeke la katã va se ɖe zãtiƒe ke. Nenemae nye Kpotɔdesu ƒe agbenɔnɔ, eye ɖahee nukoko yɔ eƒe aƒeme fũu. Gbe ɖeka ŋdi ya, Egipte fiawo do atokotawo kple sikanuawo nɛ vɔa, edɔ wo dometɔ ɖeka be woaɖayɔ hotsonyame vɛ. Hotsonyamee nye kluviawo kple. Kosiawo katã ƒe tatɔ, eye eyae kpɔa xotɔ desu ƒe nuwo katã dzi. Eya hã nye kluvi, gake ekpɔ bubu le eƒe aƒetɔ xotɔ desu gbɔ, eye wòdea bubu eŋuti. Ale amewo katã bunɛ abe xotɔ desu ƒe teƒenɔla ene. Eteƒe medidi oa? Eva ɖo, eye wòdo gbe na eƒe aƒetɔ be, So dza ne tu tsi nam, nye aƒetɔ. Le eya megbea, wòdɔ ɖe so bia eƒe subɔla ƒe tatɔ be, Ho tso nya me. Alekee nye ketanu be yi laɔ? Wotsi nu agbe ŋutɔ. Ho tso nya me ɖo ŋuti nɛ ɖokuibɔbɔtɔe be, Nye aƒetɔ, wogbɔ tsɔ fiega dem. Ɣemaɣi mea, eɖo xɔ xoxo, ele abe zati, eye mele be magaɖe fu na o. Eyi wogua meʋu nudzraɖoƒe ʋɔ gã la, eye meda adzɔ nugbawo ɖe wo nɔƒe pɛpɛpɛ. Wò dɔlawo katã va ɖo dedie, ɖeka koe kli afɔ hegbã ahadzafi ɖeka le mɔa dzi. Wogblɔ hã be. Yehova dze to amegã nyagblɔɖiwo gbɔ eye wòkpɔ yewo dzi nyuie. Eye eyiwo le dzodzom ma, eka agbame na yewo kple ahadzafi ɖeka. Ame mamlɛawo gbɔ kple woƒe agbawo dedie, eye nu sia nu yi nudzraɖoƒe la wòtɔ de sukunu xaxaxa. kple nudzedzekpɔkpɔ blibo. Ede mo tovii Lilia si ŋkume hegblɔ be, Ooho, nya gblɔ dzro. Haa ko ɖee, aɖi fu ɖi ɖoɖo vevi na ne glo. Eɖu ŋu medi ƒo kpɔa xɔdro kugbe hã dɔa wu tagbatsutsu xoxo. Ƒotso nya me kua alɔgbɔnu hegblɔ be, Nye Aƒetɔ, bu dɔm le vo ŋuti kpɔ hafi. Botɔ Desu gblɔ be, Tɔwò dzɔ. Anye ne nyemake nu hafi o. Nyagbɔdzɔtɔe glo. Alekee nye geɖeawo? Eɖo eŋuti be, Nye Aƒetɔ, nyemewɔ ketadeawo ƒe nya nu o. Woame wuiasikee medo moe. Medo mɔ wo kple hotu gã etɔ̃. Woɖu ho kevi ɖeka le mɔzɔzɔa me. Wodze ahadodo adzafi blaetɔ̃ vɔ enyi, eye woƒle atama aɖaka eve kple ɖuti enyi. Geɖeawo dometɔ ɖeka gbɔ ŋdia ebe ame mamlɛawo boboa kpe. Woame blaeve vɔ enyie meɖo ɖa. Medo mɔ kple ga atɔ, eye megatsɔ ʋukevi ɖeka kple afã na wo be woaɖu nui le mɔ dzi. Woƒe dzi koe le ke ta, eya ta medɔ whiskey adzafi blaeve vɔ atɔ̃ geɖeawo. Medɔ avɔkpo blaade, atama aɖaka enyi, ɖuti wuieve, atamazi aɖaka ɖeka kple Sedagodoe wuieve. Ƒotɔ Desu gblɔ dzidzɔtɔe be, Ewɔe nyuie! Eya nye dɔ nyui. Ke mègase Oboasitɔwo ŋkɔ kpɔ o ɖe? Wotso nya me ɖo eŋuti be, Aƒetɔ Ketty tso afi ma nutowo me gbɔ egbe ŋkeke etɔ̃. Ebe yekpɔ wo wogale aŋea ƒeƒle dzi, gake mekpɔ de woƒe tsɔtsɔ nu haɖe o. Ame blaene vɔ atɔ medɔ. Mexɔ se be va se ɖe fifia woadze aƒe mɔ. Ne wogbɔ ƒoa, woatso eme enumake ayi keta edaƒe. Ame yiwo da afima gblɔ be anesi yeye gato. Wodɔ ɖi sunlɔ ta dzidzɔtɔe hegblɔ be. Ewɔ nu sia nu pɛpɛpɛ ɖe ye didi nu. Ne nu siawo katã aɖo akpe nam dedie, makpɔ ga geɖe eye magaƒle kluviwo kple kosiwo fũ o. Eteƒe madidi dzi o, nye koe anye kesinɔtɔ gbãtɔ le anyigba dzi. Etsɔe nye ŋkeke gã la. Aleke nasi trɔm le eŋuti? Wotso nya me ɖo eŋuti be. Nye aƒetɔ, mena wodzra wò apaka yeye la ɖo nyuie, eye wotsɔ sedavɔwo kple agovɔ geɖewo ɖo atsyɔ̃ nɛ. Eya mee nànɔ, eye kluvi sesẽ ene akɔ wò ɖe ta, eye nàdo go le atsyɔ̃ɖoɖo gã me. Wò kluviwo kple kosiwo katã woanɔ aseye tsom le ŋutiwò. eye woanɔ tu dam be woase ŋkɔwò le tsitsiƒe ke. Ɖetugbiwo anɔ ya gbɔm na wò, eye nyɔnuwo anɔ ŋkume tutum na wò kple sedataku bɔbɔewo, eye ameha akplɔ wò nàɖakpɔ wò agble me ɖa. Wò tɔdesu gakɔ nu hahaha kple dzidzemetɔe be, Ŋmɔ, dɔla nyui, èwɔ nu sia nu pɛpɛpɛ! Ke nu ɖeka koe susɔ etsɔ ne menu akpaka amea, Mawu ʋu ga na hiãtɔwo woaha. Eyata yi ka be nàgbã kɔbaviwo afia nu ɖeka kple kotsuikevi atɔ̃? Esiae nye dze si hotɔ desu kple eƒe kluvi hotsonyamewo ɖo gbe ɖeka ŋdi, elabena ƒe sia ƒea, Kesinɔtɔ ya dia tsa ɖakpɔa eƒe agble gãwo me ɖa zi ɖeka, eye tsaɖiɖi ya nyea ŋkekenyui gã aɖe wòɖuna. Ame sia ame ƒoa nu nyuie le ɣetoɖesu ŋu, eye wokafunɛ be ekpɔa nublanui na hiãtɔwo. Amewo katã tsɔ bubu gã nɛ elabena Kesinɔtɔwo ƒe nu menya vevi na wo anyitsi, eye woƒe nyanyra kple dzu mevea tome o, elabena afi si ƒoɖiɖi le la, afi ma dzidzɔ tsoa ƒe ɖo. Hɛnɔ aɖe gblɔ be, Ga le asinye ne yom be fo. Ga le asinye ne yom be papa. Ga vɔ le asinye ne yom be kofi.